Без Төркиядә яшибез һәм монда укулар бер көннән башлана. Без Мигрска дәфтәрләр алырга барабыз. Без инде Мигрска килеп җиттек. Хәзер күрсәтәм сезгә. Монда инде бөтен кибет мәктәп өчен әйберләр белән тулы. Мәсәлән, монда фломастерлар, карандашлар, клей карандашлар. Әни Син кырмызы каләм, әни кырмызы каләм алды, кызыл каләм алды. Чөнки бездә башлыкларны кызыл каләм белән ясыйлар. Әни моторны алган соң. Унда краскалар, монда флейталар, миндә әйбәтрәк маншет. Хәзер миңа төсле карандаш сайларга кирәк.

Без инде милестан кайттык. Хәзер алган әйберләрне күрсәтәм. Бу Әминәнең беренче сынак сыйныфы өчен зур дәфтәр, ой, дәфтәр, рәсем дәфтәре. Бу Әминә өчен шундый дәфтәр. Йоклы.

Менә монда бетергеч. Менә монда э, менә болай э, әйләнеп э, әйләнеп бетерә торам бетергеч. Һәм менә моннан шүпләрне алабыз. Этикеткалар исемен язу өчен мин инде бөтенесен ябыштырдым. Менә мондый сүзлек.

Ул керпеле. Әмма әмдей брелокла. Без тәнәфесләрдә урамга чыгабыз. Анда мәктәпнең урам территориясе бар. Анда уйнар өчен Эльза белән Аннала туп. Уй. Бик пригочи. Менә бу мәктәп өчен зур зур булгач, без инде бәләкәйрәк генә алдык.

Бу минем каләмлегем, монда исемем язылган. Башта безнең мәктәпкә э, тохта өчен каләмнәр һәм артында артында э, аларны Хәзер каләмлегем каләмлегемне күрсәтер алдында алдыннан сезгә минем дәфтәремне күрсәтәсез. Бу математика дәфтәре. Ләкин безгә тагын бер клеточка кирәк. Берен күрсәтәм. Монда минем шкафның шкафның э, ачкычы.

Сәшли. Я осталась на паркинг, дәресне дәшәр өчен. Анда ярый антисептик белән скакалка. Анда сулык куяр өчен урын. Хәзер каләмлегемне күрсәтәм. Анда мин мотор дип исемемне яздым. Менә Султанова. Эш

Матурмы, дуслар? Монда э, русалка ясалган. Һәм монда язылган. Менә мондый 20 сантиметрлык линейка. Ә, 15 сантиметрлык линейка. Бу монда күп сыйы бетмей, дуслар. Ишек сыйдырам. Башта башын Ә, башта башын тагырга кирәк икән. Әнием дөрес әйтте. Менә бу өлеше бик матур, дуслар. Ишендә дусларыма белә китерешем. Каләм, менә шундыйлар миндә дә бар, менә. Ә булар дусларым өчен каләмнәр. Һәм беләкәй генә клей карандаш. Мәктәпкә мәктәптә кирәк була ала. Ә монда инде каләмләр. Монда минем радужный каләмем һәм ике аниме белән. Сез мәктәптә карандаш белән Әйе, без мәктәптә карандаш белән. Сезгә кирәк бары тик карандаш һәм кызыл карандаш. Гади карандаш һәм кызыл карандаш. Әйе. Менә мондый Төркиядә карандашлар бар, беләсездер инде. Эм, Очы бетсә, очын куя торган. Алар белән мин бик матур язам. Шуңа күрә мин аларны эшлим. Минем язуым так та матур. Үзе дә. Менә. Бу битем итерән карандаш. Аны без шулай ук Россиядән алдык. Ул бер кайчан да бетми. Отмаса. Менә шулай гына. Һәм бу алган şey кашык куйыйм ма? Менә мондый кызыл карандаш без э, берәр нинди әйбер язганда башлыкны кызыл карандаш белән язабыз. Менә шундый каләм эләгем. Ул бик уңайлы. Һәм аннары менә монда былай кысып куясың. Саулыгыз, дуслар! Сез мәктәпкә нәрсә аласыз үзегез белән? Комментарийларга языгыз.